تیݙے پیار دے نال پیاری ہئی تیݙے پیار دے نال پیاری ہئی بکھ تس ہئی پئی وݙی چس ہئی
تیݙے پیار دے نال پیاری ہئی بکھ تس ہئی پئی وݙی چس ہئی پئی اے پیار وپار سئیں ہا کینا

کھل ہس آئی پئی وڈی
ہک بند سٹیر جا آلیاں دی نظر آئی گال زبان تو کر چھوڑوں اے ڈوڑا نیلی اجرک آلیاں دے نامے جو آئی گال زبان تو کر چھوڑوں اے ڈر دی زندگی نہ ہووے ائی گالھ زبان توں کر چھوڑوں۔ اے در دی زندگی نہ ہووے۔ ہووے در اپنا در کھول بہوں در در دی زندگی نہ ہووے۔ ائی گالھ زبان توں کر چھوڑوں۔ اے در دی زندگی نہ ہووے۔ ہووے در اپݨا در کھول ٻہوں در در دی زندگی نہ ہووے شر شور شرابہ رول چھوڑوں نت شر دی زندگی نہ ہووے بے زر ہوں عابد ݙر کینی بے گھر دی زندگی نہ ہووے بے زر ہوں عابد ݙر کینی بے گھر دی زندگی نہ ہووے ہک مسدس جو ایوان سجاوٹ جیڑھی ہے ایوان سجاوٹ جیڑھی ہے۔ ہے پورھیا پال سرائیکیاں دا۔ مل جیڑھے فیصل آباد اچ ہن۔ ہے سارا مال سرائیکیاں دا۔ اوندے لندن ٻال جو پڑھدے پن۔ اوندا نوکر ٻال سرائیکیاں دا۔ او سارے صوبے خوش ہن پے۔ او سارے صوبے خوش ہن پے۔ نہ پچھدے حال سرائیکیاں دا کر عابد حق دی گالھ دیندے کوئی خوش ہووے یا رنج ہووے ہاں پتر سرائیکی دھرتی دا میڈا صوبہ سرائیکی انج ہووے میڈا صوبہ سرائیکی انج ہووے استاد محترم سئیں عبید بخاری دی اجازت دے نال ہک غزل چند شیر جو کھلے آڑا پاڑا تا مرنا ونجی جے
کھلے آڑا پاڑا تا مرنا ونجی جے ہوئے یار ماڑا تا مرنا ونجی جے کمال جیکوں بھائیں تو چاہتے اکھیں تے بلھی جے جیکوں بھائیں تو چاہتے اکھیں تے بلھی جے بݨے ہاں دا ساڑا تاں مرنا ونڄے۔
جیکوں بھوئیں توں چا تے اکھیں تے ٻلھی جے۔ بݨے ہاں دا ساڑا تاں مرنا ونڄے۔ جیکوں اپݨی عزت دا راکھا بݨیجے۔ سرمد سئیں۔ جیکوں اپݨی عزت دا راکھا بݨیجے اوہو مارے دھاڑا تاں مر نہ ونڄے۔ جیکوں اپݨی عزت دا راکھا بݨیجے
جیکوں اپݨی عزت دا راکھا بݨیجے اوہو مارے دھاڑا تاں مر نہ ونڄے۔ جے بنری دا بوچھݨ اوندے ور دے کیتے۔ جے بنری دا بوچھݨ اوندے ور دے کیتے ونڄے بݨ اچھاڑا تاں مر نہ ونڄی جے رقیبیں تے سڄݨیں دا اڳواڑ ہکو رقیبیں تے سڄݨیں دا اڳواڑ ہکو ہووے ہک پچھاڑا تاں مر نہ ونڄی جے رقیبیں تے سڄݨیں دا اڳواڑ ہکو ہووے ہک پچھاڑا تاں مر نہ ہووے
سئیں آزار بخاری سئیں دی نظر شعر جو امیریں دے پاڑے دے وچ کوئی مفلس امیریں دے پاڑے دے وچ کوئی مفلس مرے تن اگھاڑا تاں امیریں دے پاڑے دے وچ کوئی مفلس مرے تن اگھاڑا تاں مرنا منجے اساڈی حیاتی ہے ونگ دی حیاتی